Selâm aleyküm sayğılı seyirciler, dindaşlar, vatandaşlar! Kene de Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz, sefalar ketirdiñiz. İşte devam etmektemiz. Bismillah dep başlayıq. Ramazan ayı, cümertlik ayı. olğanını nece añlattıq? Fıtır sadaqasınıñ ne olğanını añlattıq. Aslında finans ibadeti meselesini köterdik. Ve dedik ki, bu finans ya da maliy ibadetniñ bir çeşiti, bu zekâttır. Ve ayttıq ki, keçen seferlerde, keçen programlarında ve bu sefer, Bu programda taam, zekât aqqında laf yürsetmege isteyim. Ayttıq ki, zekât aslında orazanen bağlı degil. Aslında zekât orazanen bir seviyededir. Angi manada? Zekât Ramazan ayınıñ orazası kibi Bu İslâm dinimizniñ bir rüknidir. O, pek müim mesele, sayğılı dindaşlar. Rüknidir. Ve aslında bu rükni yerine ketirmek kerek. Nasıl mükellefler içün Namaz farz qılındı. Nasıl mükellefler içün oraza farz qılındı, aclıq farz qılındı, zekât de farz qılındı. Ve bu hususta Allahu subhanahu teâlâ bu ayetni sizge oqumağa isteyim.

Aksine, bilâkis, bu olar içün pek fenadır. Hasislik, etken şeyleri de Qıyamet Kününde boyunlarında, ey, Allah bizni bundan qorusın, boyunlarına sarılacaq, köklerniñ ve yerniñ mirası Allahnıñdır. Allah bütün yapqanlarıñızdan haberdardır. Sadaqallâhul azim. Ve Resulullo sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bizge añlata, Qıyamet künü insannıñ bütün zenligi, bütün mirası, Allah oña berilgen zenligi, Kim öz maldan, mallarından, zenkten zekât çıqarmadı, onıñ qarşısına zeerli bir yılan kibi çıqacaqtır. Bu hadis, baqıñız, bu Peyğamberimiz aleyhisselamnıñ sözleri. Ve onıñ boynunu saracaqtır. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetniñ manasını añlata. Ve tefsirlerde öyle de keçe. Ondan soñra başlayacaq onı çişlemege yanaqlardan ve aytacaq ki, Men seniñ malıdır, men seniñ zenligidir, men seniñ zenligidir, dep. Ve biliñiz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selem tenbi eledi. Tembeli de zekât çıqartılmasa eger, bir mekânda bir halq toplam olaraq zekât çıqartmasa, Allahu subhane teâlâ bu musulman halqı maf etecek, diye böyle bir rivayetler bar. Nasıl kene de maf etecek, nasıl belâlardan kersetecek, açlıqtan ve qurğaqlıqtan, golod iz-za suha, böyle belalardan bu halq keçecek. Şimdi zekât meselesine kelsek, neçün onı Ramazan ayında bu mevzunı köterdik? Çünki zekât finans, maliy ibadet olaraq bir vaqıtqa bağlı. Bu vaqıt aslında bir senedir. Amma sene musulmannıñ taqvimine köre sene. To yist po lunnому kalendaryu. Tamammı? Ve bunı qaçırmamaq içün ve daan çoq sevabını qazanmaq içün böyle endi adet olaraq musulmanlar, musulman ülkelerde Tırışalar ki, öz zekâtlarını, nasıl fıtır sadaqatını töleyler Ramazan ayında, zekâtını da Ramazan ayında çıqartmaq içün, qazanmaq içün. Yatta bile bazı insanlar Qadır gecesine onı yapmaq isteyler, dan çoq sevap qazanmaq içün. Bu demek ki, bereketten bağlı. Ve aslında bu, mında direkt bir bağ yoqtır. Ve böyle bir umumen añlatayım, eger bir insannıñ malı nisaba qadar barsa, nisap neden ibarettir, bu senelik ulema şuramıznıñ qararına köre, on beş biñ beş yüz seksen üç grivna, o ait beş yüz doqsan beş gramm kümüşke. Biz kümüşke bağlandıq ve oña köre çıqarttıq bu fiyatnı. Yani bir senede onıñ cebinde ya da esabında böyle bir miqdar parası barsa ve qalğan olsa, tamammı, ya da buna neni qoşmağa mümkün, onıñ ticaretini, eger bir şirket saibi olsa, bir tükânıñ, mağazanıñ saibi olsa, raflarda malı olsa, o malnıñ fiyatını alacaq, qoşacaq, tamammı? qoşacaq ve nisab bu aslında bu ölçüv olaraq, yani bu nisabdan çoqça olsa, elbette ki, bir insan ticareti olsa, bundan çoqça olacaq, mıtlaq. Amma bu ölçüv olaraq, yani, yani ne demek istedim, yani atta bile biznesmen olmasañız bile, amma cebiñizde, esabıñızda bu ölçüden on beş biñ beş yüz seksen üç grivneden çoq para olsa, demek ki, siz nisab saibisiñiz ve nisab saibi öz malından zekât çıqartır. O zekâtnıñ miqdarı da yüzde iki buçuq, iki buçuq nisbesi, dva s polonıy protsenta. Yani, meselâ, esabınızda, meselâ, yüz biñ grivna olsa, meselâ, ne qadar çıqartmaq kerek, alasız ve esaplaysız. Yüz biñ. İki biñ beş yüz grivne çıqartmaq kereksiñiz. Ve ilâhre. Elbette ki, borcuñız olsa, mesele, esabıñızda yüz biñ grivne bar, tamam. Amma borcuñız, meselâ, eki yüz. Biñ grivne. Demek ki, siziñ debet kredit diler de, siziñ toplan elinde malıñız mayıñız, minus yüz biñ grivne. Siz zekât çıqartmağa sizge kerekmey. Siz bilâkiz zekâtnı almağa aqqıñız bar. Bu añlamında kele. Bu, baqıñız şimdi, ayvanlar içün zekât qaideleri başqa. Meyva, sebze olsun, mevsimi kelgende, bunı cıyğanda, toplağanda, yazda, onıñ zekâtı tam başqa, anda başqa qurallar, başqa ölçüler. Men oña şimdi kirmeyim, onıñ çoq tefsilâtları bar, bunı ögrenmek kerek.

orazanlarımıznı, qabul-maqbul eylesın, ibadetlerimizni, yapqan amellerimizni, ğalebe qazanmağa bu ayda nasip eylesın, Vatanımıznı azat etmege nasip eylesın. Ve salillâhum alâ nabiyyina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizimle oluñız, devamı olacaqtır inşallah.